Jo den Pokémon DLC number one. Mir hunn elo eng Challenge gehat déi ech enke muss mer ukucken. Mir mussen mengen den Ogerpon elo zeréck bäi seng Höhle bréngen, kréien awer do schon eng Passage gewis déi ech si zu enger Cutscene vläit erëm kéint féieren. Leschte Kéier hu mer wierklech déi drëtt lescht Mask do fonnt gehat. Okay du hues keng Loscht ze spillen. Hie leeft mëttlerweil duerch d'Uertschaften hei ronderëm. Ech sinn um Ziel ukomm. Ech weess net, hat mir dat Ziel do eng Kéier markéiert vläit? Well ech mengen d'Höhl ass do, jo okay. Dann hu mer eis do e bëssen verrannt gehat. Also mir gi elo mam Ogapon hei erëm an déi Richtung, ginn den normale Wee eng Kéier fir e bëssen hei elo den Intro ze maachen. Kucken eis awer Tiroler Schëpp op man Kal Goyun. Äh, muss wirklich en Kéier nach so net ass eng Zäit hier wuch opgeholl hat bëssen d'Video verschaffen muss wirklich bedenken dat et och Weekend der kascht a kascht a kascht déi eng Weekend hälls du op déi aner Weekend der äh, verschaffs du dann mol alles min alt déi dräi legendär mëchte gern legendär kennt dir scho bal éischter soen Pokémon eis gekroopt Kucke lo eben hei de Bierg erop ze kommen, fir dann a seng Höhl vum Oni do zréck ze kommen, wou wahrscheinlech nach eppes elo wäert geschéien. Well wéi Der et gesitt, ass awer dat Mineras fest do. Shiny Hunting kéint een och mol eng Kéier probéieren, off Video Content. Also ech weess net, wat elo storyméisseg nach vill op eis duerkënnt, mee am Fong fir den hei DLC, dee mierkt ech, raschen och wierklech hei duerch déi ganz Szenen elo duerch. Storyméisseg kann ech mir méi vill virstellen, dat den Ogerpon elo am Faroueg a senger Höhl ka liewen a glécklech ka ginn. Géif ech em och gönnen, dem klengen, dem klenge Gar sëtzen, e klengen Tippchen. Ups. Ups, gutt, datt mir do kee Feind u haten. A generell kann ee wierklech awer soen, do geet net hin. Fänt em och voll mat op an der Pokéball interessant. Se kritt wierklech op Speed hei ënnerwee. Plus du geht Tasche mir op. Bei mir klappt es klar einfach ob wir mat können. Und, ähm, generell muss ich wirklich sagen, ja, keine Ahnung, was Kritik geht, egal. Dat den DLC mir bis lo ziemlich gut gefallen huet. Ass net grad absolut net eens ginn. Voilà, iergsi si mer dann dohinner komm. Mir sinn um Zil ukomm a kucken, ob elo nach eng Cutscene hei geschitt. Oh, elo net. Do si mer dann. Ass zwar en ziemlech ofgeleenen Uert, a fir en Ogerpon stieche vill Erënnerunge bestëmmt han drun. Pass op dech op. Hm. Okay, mir noch schon neue Kollege von wie das gesagt. Ich weiß nicht, ob dem Joe das du wird schmachen. Also beim steht alles äh, täuscht, also man spielt ihre schenkt. Oder willst du Ben auf seine Reise begleiten?

Ech wëll och ähm, den Oni soll. Äh, ech wëll dat Ogre pon Bengen bleift. Jo. Mir scho kloer, dat dat komplett egoistesch ass. Also pass op an. Mir kämpfen do, äh, mir kämpfen fir den Ogre pon, wien e fänken däerf. Ach jo. Ich weiß schon, dass du Nogapon gäres, wie du... Ja, wirklich, ne? Ja. Do misst de Pon säin säi Wonsch am Fong respektéieren. Ja, ech wëll awer trotzdem kämpfen an fir heen kämpfen. So wann ze prett bass. An da gëtt et hei wierklech e Battle ëm e Pokémon, wat mer och nach net allze oft haten an der Pokémon Company Geschicht. Mir kucken eng Kéier un eis Portemonnaie si geheelt, da kënne mer theoretesch an de Kampf goen an da mengen ech hiergestallt, datt bal de leschte Kampf géint de Joe ass. Bis elo hu mer eng positiv Bilanz, mir hunn ëmmer géint e gewonn an ech weess net, ob dat eng gutt Ausgangspositioun ass fir de klenge Joe. Ech soen déierlech, ech gënnen him et awer, wann hien d'Pokémon géif kréien. Mäi Gefill seet mer, datt mer awer haut vläit ëm e Pokémon räich, méi räich géife ginn. Ee stellt sech hei demonstrativ nach virun d'Höhl. Ähm, wie vun uns, wie vun uns zwee gewënnt, deen däerf Nogapons säi Partner ginn. An da presentéieren ech lech elo hei de Kampf, net ëm eng Pokémon-Liga, nee, de Kampf ëm e klengt Pokémon, wat mat Maskekaronn erëm spillen. Jo, bëssen aggressiv, bëssen Nervositéit mierkt ech do, et ass e Spill aus der Luxavisur, Flick Vidas gesäit Kucken mer elo mol hei ob e würdeg ass géint déi Profien hei am Land an och aus dem Ausland mëttlerweil hierinner kommen fir do e 6 vs 6 mat, et ass net Hubi Tuf wahrscheinlech, maja well wat mer do eraus kënne maachen. Ech géif einfach soen, oh lo hien ass eefeg net, huet awer e bëssen Drock, hien huet e bëssen trainéiert, e spillt mat engem Mogelhieb direkt, wat witzeg ass well doduerch kënne mer eis éischt den Taktek maachen. Et ass och eng interessant Attack eben wann een am PvP aktiv ass. An dat Pokémon kann och Planzenattacken a bei mir stehe se an Schand witzeg wéi lenks no gehackt konnt einfach net ka roueg stoe bleiwen an spannend nokuckt wee säin neien Meeschter gëtt. An eise Mister Minecraft huet Schwieregkeeten. An dat do ass dann erëm eng Ability wéi des gesäit. Nö ass et net. No hie freet dat äh, dat mal lo Iech maachen. Hie kommentéiert deng Sait eran, mee ech si grad wierklech schon ofgelenkt. Jo, ech huelen un dat hien en Schwarzgurt oder Focusgurt heescht dat hat äh, en Duerdesch iwwerlieft huet an eis Initiative gi lo ferm rof. Also ech wäert de ganz dat mer Plöckels ass elo och kee Wäert. Ech probéieren awer eng kleng Plöckels als Session. Geet nach ee Site duer. An ech gi well elo kucke fir en Tank och dem äh, Minecraft Menschen ze ginn, fir dat mer nach bëssen e kënne benotzen. Dir mierkt et, mäin Team ass nach net all ze gutt. Kapo. Elo wiessele mer awer eng Kéier Pokémon, ech mengen dat ass dann den ideale Moment. Fir eisen Hamster, well den Gio, jo en ass och Level 100 mëttlerweil ginn, wou ech guer nemol matgehots hunn. War dat leschte Stream? Ech huelen un dat mer do Enn vum Stream nach e Level Up kruten, nach net net gecheckt hunn. Elo kruten elo e Level Up, also mäin zweet Pokémon huet Level 100. Ähm, jo, fir vläit eng Stream fir nei Leit ze hunn vum Projet, net all ze schlecht. Äh, ech giff elo Ladungsstoss hei mol probéieren, dat hien nach gutt Wierkungen huet. An mir merken de Jo spillt interessant mat Zitrubär an Saachen, also e probéiert schonn fir eis d'schwéier d'Liewe schwéier ze maachen, hunn ech et. Generell sinn ech begeeschtert vun dem Kampf. En huet och 6 Pokémon, et ass wierklech hei sou wéi eng grouss Finall. A si wierklech gespaant, ob mer déi grouss Finall lo net all zu Schwieregkeet. Zwee Pokémon hu mer ëmkrut, woubäi ee Pokémon bei eis och zimmlech schlecht geradeaus gesäit, Skorgro, an do géif ech dann eng Kéier. Awer op de Gio goen, kritt dat de Score gof. Flugattacken deen dobei huet. Ech huelen eben gär mäin Hamster raus. Den Hamster huelen ech weg wëll deen da vläit géint Gesteng oder Bueden pochen an net all ze gutt kennt ausgesinn. Awer seng Erdbiebenattack hëlleft net all vill. Ech probéieren mat Blättersturm. Dat mecht gudden Damage a mir mierken wierklech mir hunn Eingrittratioun. Mir kréien et net hin Pokémon ze one-hitten. Klengen Nachtipp, deck mech misst awer lo duer ginn, mee generell ech friesse vill Damage, mee ech gi mol wierklech dovun aus, mer si wierklech Enn vun dem DLC Story méisseg, da misst et jo bëssen méi interessant och soll fir iech och zemol zu engem Channel sinn. Ech mengen Steck macht euren Level up lo mëttlerweil krut, dat mer deen och lo nach hei kënnen gesinn, dat en ëmmer Cargo mengen ech gëtt, misst op Däitsch sinn. Ech huelen e Minecraft lo eraus, dir wäert zwar vläit laachen, wisou huelt heen eraus mat just 4 KP, ma ech wäert eben einfach eppes maachen wat ee vläit net all ze gär gesäit an der Welt, ech ginn op een Trank. An nëmmen een Trank nach den Top-Trank fir do generell wierklech dann rëm back in the game ze sinn, well ech ginn dovun aus, datt Yann mir elo keng Attack kann, deene mer allze vill Damage kéint maachen. E bëssen Damage huet e gemeet. Ech maache mol eng Pirkel soss als kleng Intro. Huet mei bëssen um Käfer gebrumm. Ähm, Schwierigkeiten kreien. Mee wow, One-Hitte mat Pirkelsalz. Dat hu mer och nach net hikritt an der ganzer Story-Geschicht. Äh, war eng clever Decisioun, eise klenge Minecraft äh, ze halen.

Seng Rapfel. Lo kënnen erëm déi Geschicht. Ech hu keng Ahnung wat dëse Rapfel einfach fir e Pokémon-Typ ass. Ass et Draach? Ass et Gëft? Ass et alles? Ech weess et net. Dass nach Pokémon wat mer net mussen ausserhalb léie kenneléieren. Ech ginn einfach mat Pökelzauers eng Kéier alt fir dat e bëssen Damage kann pro Ronn ofkréien.

Geet och bal duer an ech hun normalerweis Bon eise Minecraft wärt elo stierwen, mee en huet awer e gudden Job gemeet an dem Match hei. Normalerweis misst och hie elo mat Plökersalz stierwen. Deng Überreste hëllefen do näischt Kolleg, voilà. An ciao. Also ech mierken e bësse wat meng Idee ass, och mam Player vs Player Format herno. Ech soen iech éierlech, ech wäert wahrscheinlech ëmmer Stonn dat Team halen. Funny wéi déi ganz Grafik lo, ech hu lo net matkrut wéi dat Mixed Pokémon wäert sinn, ech huelen emol mäin Hamster raus. Ech mengen elo wäert nach déi Taste kommen, elo huet dat drëm d'Madamche lénks d'Hanna. Et ass net eriwwer, ech wëll net méi verléieren. Volumina S. Oh. Geet Schaufler? Oder ass et wëll e Schweber huet dat näischt bréngt? Probéiere mer mal einfach eist Gléck. Oh, e Pokémon wat mer net als oft gesinn. Geet souguer. Och wann e Schweber huet, äh, bréngt hëlleft en näischt. An huet awer eng Robustheit, och wann do vläit e bësschen Damage wäert en och kasséieren. Voluminous ass wierklech keen, ech si wierklech awer an éischter Nassknitt Fan. Mee jo, Nassknitt hu mer och gesi musse mer och dann eng Kéier eng Entwécklung doraus maachen. Ech maachen einfach lo e klenge Stroustooss fir dat dat Pokémon fortgeet, well vun elo no e Shockwave duerchzedrécken ass net onbedéngt d'Idee vun der ganzer Saach. An de Ballon d'Or besiegt, also wierklech en awer net all ze schwéiere Kampf an eiser aktueller Situatioun. Eng batter Néierlag fir hien. Ech hätt em och gär gegönnt, dat de gewënnt. Mir kréien elo wahrscheinlech nach de Schleckmack ze gesinn. Jo. Och witzeg, wéi wann dat den Highlight vum Match gewiescht wär. Nee, ass et net. Mir kréien eben elo dann hei den Cargo, wéi se normalerweis op Däitsch sinn. Jo, voilà. Fir de Pokédex-Entry hu mer dat och erëm gemeet. Eng normal Levelentwécklung. Kënnen d'Buch erëm an d'Regal zrecksetzen an viru man. Ach, Hausbuch. Ah, Body Slam et weg. Schwer, du wärst leider nie an ein Team kommen, och wann ich Generation 2 immer nach feieren, weil dat mein Kandheet wirklich mischt. Ech spier de wierklech dat an den nächste Pokémon komme wäert, also de Pokémon Direct emol eppes sou annoncéiert gëtt nach fir Generatioun 2. An da kucke mer wat elo geschitt. Ja. Ech wosst dat ech verléiere wäert. Ja mat der Bilanz déi du géint eis hues, hätt ech et och kënne viraussoen. Ja, dat si sou Leit, se kënnen net genuch kréien. En huet trotzdem Duerf beginn, dat muss en em loossen, mee heiansdo ass et awer besser vläit opzehalen an et opzeginn. Mee jo, ech fille mat der. Mee jo, jo, mir sinn am Fong soen. Et deet mer leed. Jo, Pom. Lo muss den Ogre Pon just nach fänken.

Weist eis e bësse seng Attacke. Oh, wier et witzeg erginn. Sou mir net dat mer elo nach e Kampf hunn an all Kéiers mussen d'Maske géint e kämpfen. Wow. Also schön, ne? dass wir lo wirklich müssen Masken halt gewesen kreieren. Okay, lo können wir endlich am Terra Crystallisierung am Spiel. Und gött feierig. Ich fand schön. Ech mengen et weist Video kommen och elo geschwënn ëm den Dréi eraus ëm ëm dat chinesescht Neijoer an ech muss iech wierklech soen dat do erënnert mech grad elo un déi chinesesch Fester wou se dann ëmmer esou schéi verkleet Maskefester esou maachen. Ech probéieren einfach elo mat der Steinkante dee ka Gras attacken ne Gras hat bis un eng Déngens hie gutt Geld wou sech géisäiteg ophielt dat ass gutt. Oh. Also viel Damage kann net kasséieren, mit one hit et mat enger Steinhand. Et deet mer zwar bësse leed, mee ech hunn et wierklech elo schéi fonnt mat der Mask an ech hoffe wierklech dat mer elo all Mask. Voilà, da kënnt déi nächst Mass. Ech feieren dat do grad, woubäi ech dat do e bësse schued fannen, esou eng traureg Mass gemeet. Dat do ass wierklech schéi gemeet, et geet carrément an d'Härekristalliséierung ëm eran. Gëtt vläicht och ëmmer géint der Schluss méi staark. Wär allein keng stark hat geet dat elo nemmi all ze vill. Autsch. Ah, dat äh, méi all ze vill Damage mëscht. Okay, dachs en ass einfach Soch soll mé gin och geheelt, dat ass dat Schéint un der Attack. Et ass einfach e Pokémon wat elo net all ze vill resistent ass wéi et ausgesäit, mee ech fand wierklech schéin wéi se dat do ganz Ëmgesat hu grad. Feet awer vläit elo eis eise Minecraft verléieren. Mee souguer mat zwou Hits misst mer et do hikréien. Ech si sou staark. Zwischen eis, zwischen eis leien echt puer Welten. Mee ech sinn e Fan vun dem Pokémon. An vue dat bëssen Typ Pflanz ass, weess ech net ob ech vläit a méng Ekipp kann eranhuelen. Lo am Februar wärt mer jo och en Turnéier hun, ech war lo enker hei den Welcome Marc Steens, well du fäert mech bësse virdrun, wärt wahrscheinlech och eng Team huelen als legendär Pokémon, einfach och fir den hei Let's Play ze widmen, wa mer wéi Magtal dobäi sin. Ech free mech drop dat do Pokémon och na besser kënne kennen ze léieren. Ech zéie grad wierklech den Hutt virun der Pokémon Company, well se dat do hikrutt hunn. Ah, dat wäert elo warscheinlech mäin Doud sinn. Ja, Schued. Ähm, ech feieren grad d'Pokémon Company, dat se vläit net alles am DLC richteg gemeet hunn, mee fir dann erëm esou ee Pokémon sech drop ze, soll ech soen, sech drop ze spezialiséieren, drop ze Fokusséiere vun der ganzer Geschicht, ass et wierklech hinne gelong? Ech soen et éierlech, jo. Dofir ginn ech dann och gären 50 Euro, respektiv heiwand 30, heiwanter 40 Euro da gären aus. Mir one-hitten et erëm leider. Hien huet erëm en anert Outfit, wéi mer et gesinn. An dass wierklech en e kritt ëmmer hin sech erëm ze erkréien, well en erëm d'Erënnerunge vu sengem Kampatriot zeréck erkennt a sech doduerch erëm zeréck kritt. Elo si mer an enker Typ Pflanz wahrscheinlech. Probéier mol engem Knuddler wat dat fir eng Attack ausmécht. Och schonn awer jo een Drëttel op mannst fort. Normalerweis misst Planz géint Planz net allze vill Damage ginn. Jo, dat kann ee verkraften. Mir healen eis, hien healt sech och, also wäert et vläicht e bësse méi laang ginn. Mee ech mengen et misst elo déi les lescht. Hunn ech dem Mike säin Axe schonn drop? Vum Éislek. Dass d'Kidding déi lässt. Seet hei awer esou schéin. Also déi lescht Mask misst et elo sinn, déi mer hei hunn. A voilà, elo kënne mer da vläit déi lescht Attack maachen. Mäi Gefill seet, datt mer wierklech elo eng Situatioun wäerte kréien, wou mer just nach ee Pokéball musse schmäissen. Ech denken, eng Attack misst elo duergoen.

Mee ech fand wierklech also do Passage feieren ech a mäi Gefill déi mer awer wierklech eng Situatioun giffe kréien wéi an engem Raid dat mer ee Pokeball schmäissen an hinnen dann an der Attack dran. Jo no Rapon schéngt sech ausgepowert ze hunn, dat ass meng Geleeënheet en ze fänken an ech kann en awer mat egal wéi engem Pokémon elo huelen an ech giff dann einfach soen Mir huelen dann de méi spezielle Ball. Jo, du kriss e Luxusball, wou ech dech schéi fannen. Voilà, an da genéisse mer dat zesummen. Ka bal net erauskommen, den Ogapon gouf gefaang. Mat schéiner Musek ronderëm. Den Ogapon Nummer 200 vun deem DLC do. Ähm, säin Typ huet sech jo ëmmer geännert mat der Mask an äh, mat senge flicke Beweegnungen, mat Trëtt an féierten sou der Nas, Nues ronderëm. Do fir mol de ganz DLC gespillt, mol insgesamt 11 Folgen ähm, mat dem Og fir den Ogapon äh, Bon, mir hunn och Däiler an eist Team. An de Magcargo geet dofir an d'Box. Deen ass jo och ofgeschloss. Ech hätt elo och kënnen nei Pokémon nach huelen, mee jo, fir dat do wollt ech elo séier maachen a mat iech genéissen. Ogerpon, vertraut dir d'Fontaine-Retard-Maske, d'Brunnenmaske an d'Ofenmaske un? Du vertraust, äh, verstaust eng Mask an engem, jo, vertrauen deet ech souwisou, mee dat kann an engem Trainingstäschchen, soen ech mol einfach. Dat war eng schéi Passage am Silo gespannt, wat elo nach geschitt. Dat war richtig beandrockend. Jo, ech hunn et och beandrockend fonnt. Ja, jo, ech kann mech, ech kann d'Störung S verstoen. Gléckwonsch, ha wéinstens huet en awer dee Respekt. An ech këmmere mech gutt ëm Nogapon an ech soen och hei, ech huelen Nogapon a meng Ekipp eran. Ech wollt sou gi wéi s du. Ja, kanns de dat och ginn. Hien ass nach jonk, hien huet nach vill virun sech. En ass, en ass jo net schonn zu 30 Joer al wéi ech. Dat mécht mech fäerdeg, seet d'Hanna. Ja, ah, ech maache mer awer Suergen ëm en. Komm mir gin erwee, komm mir gin heem. An ech kucken op d'Auer, mat deem do Fight, well mer gier souguer mat him a Persoun heem. Kucken mer wat elo nach geschitt. Mee ech ka mer virstellen, och hatt wëll elo eng Kéier géint eis kämpfen den nächsten Dag. Deen huet erem eng aufgehab. Gudde Moie Ben, ech soll der vum hanner ausriichten dat si op der Fäerteplaz op dech waart an du kommes als awer zack zack zack ehem. Also hien huet wierklech eng Tâche vu sengem Liewen. Jo wisou gëss du ëmmer als als Bote deener geschéckt? Hien huet och Gefiller jo. Ja do laacht de Piepi och erem Pixi och am Hannergrond. Mir treffen eis mam Hanna. Ech giff awer soen dat maache mer dann réischt nächste Part. Ech soen iech Merci fir den Ukucken. Mir wierklech nei d'Pokémon hei, den Ogapon hu mer hei eis gesnackt an ech kann iech soen den Ogapon gëtt Deel vun eisem Team. Wat ech mengen wann ech elo eis Timeline kucke muer geet eist Turnéier hei lass um TL Discord. Hie wäert dobäi sinn. Ween also de Part hei nokuckt huet, huet e bësse Virdeel zu Pepper zu mengem Team an deem Sënn. Mäin Team Patriot wees. Merci et nokucken an bis an 3, 4 Deeg erem. Ciao ciao.